א גוטן טאג טייערע צוהערער. מיר שטייען מיר אין פרשת בהעלותך. די תורה זאגט אז מען זאל נעמען די לוויים מבין עשרים וחמש שנים און זאלן אנהייבן ארבעטן אין די משכן. שטעלט זיך גלייך רשע, מבין עשרים וחמש און פינף און צוואנציג? אין די פריערדיגע פרשות האט מען דאך געזען מבין שלושים שנים. מ'דארף זיין דרייסיג יאר אלט צו אנהייבן ארבעטן. זאגט רש י אז פינף און צוואנציג יאר אלט האט מען זיך געזעצט לערנען די הלכות וואס איז נוגע פאר א לוי, און ביי די דרייסיג האט מען אנגעהויבן ארבעטן. אבער דאס איז אמאל זיכער אז מ'האט נישט אנגעהויבן ביי די דרייצן, מ'האט אנגעהויבן ביי די פינף און צוואנציג, ביי די דרייסיג. דער שטיקל אין פרשה קומט בהמשך צו וואס מ'האט געלערנט אין די פריערדיגע פרשות. אין סוף פרשת במדבר זאגט די תורה מ'זאל ציילן די בני קהת וואס גייען ארבעטן אין בית המקדש, אין די משכן, שלעפן די משכן. אין פרשת נשא איז ער ממשיך מ'זאל ציילן בני גרשון בני מרארי. שפעטער אין אונזער פרשה זאגט די. תורה, אז מען זאל נעמען די לוויים און מאכן א גאנצע צערעמאניע און זיי אריינברענגען אין די ארבעט פון די משכן, און בהמשך צו דעם זאגט די פסוק אז מען זאל אנהייבן ארבעטן פון די פֿינף און צוואַנציק. מיר ווייסן אז די תורה איז נישט קיין מעשה ביכל, די תורה איז מלשון הוראה, די תורה קומט אונז עפעס לערנען. נאך מער, ווען די תורה קומט אונז עפעס לערנען, תורה איז נצחי, אזוי זאגט די אלטע רבי אין תניא, מוז זיין אז די הוראה איז נישט עפעס וואס איז געווען מיט טויזענטער יארן צוריק, נאר די תורה קומט אונז עפעס לערנען היינט, אויף יעדן איינציגן דור ווען מען לערנט די פסוק דארף עס אונז קומען עפעס צו לערנען. לכאורה וואס קומט עס אונז לערנען? מ'האט געציילט די לווים, די לווים גייען שלעפן די משכן מיט די כלים, וואס א שייכות האט עס מיט ווי מיר שטיי מיר היינט תשפ ד, נישט מען ציילט די לווים, נישט מען שלעפט די משכן, די אלע זאכן איז נישט דא, וואס איז די הוראה פאר אונז? בכלל, לאמיר זיך אפשטעלן א מינוט, וואס האבן די לווים געטון? די לווים האבן געשלעפט די משכן, ווי? אין מדבר. אידן זענען געווען פֿערציק יאר אין מדבר, און מען איז געגאנגען פון איין פלאץ צום צווייטן פלאץ, און דארטן האבן די לווים געשלעפט די משכן. פארוואס זענען אידן געווען אין מדבר? ווייסן. באמת האט געדארפט זיין אחת דאס יום מחורב דרך האסייר עד קדש ברנעיה, אידן געדארפט אריינגיין גלייך אין ארץ ישראל פון מצרים, מען האט זיך אויפגעהאלטן קודם אביסל, און שפעטער נאך די מעשה פון די מרגלים, האט דער אייבערשטער געגעבן א עונש אז מען זאל בלייבן פֿערציק יאר אין די מדבר, יום לשנה, פֿערציק טעג איז מען געווען, זענען די מרגלים געווען אין ארץ ישראל, איז פֿערציק יאר זאל מען בלייבן אין די מדבר. אבער לכאורה, צו וואס האט דאס אויסגעפעלט? וואס איז געווען פשט פון דער עונש? מ'טאר נישט אריינגיין אין ארץ ישראל פאר פֿערציק יאר יום לשנה יום לשנה, נו נו, זאל מען בלייבן אין עפעס א שטעטל, עפעס א שטאט דארטן ערגעץ אויפן וועג פאר פֿערציק יאר, ביז ס'איז געקומען די צייט מ'זאל אריינגיין אין ארץ ישראל. וואס עפעס האט מען געדארפט בלייבן אין די מדבר, מדבר הגדול והנורא, נחש סורא ועקרב, צמאון אשר אין בו מים. צו וואס? די אלטע רבי זאגט אין ליקוטי תורה, אן ע פרשת נשא, זאגט ער אז דאס אז די אידן זענען געגאנגען אין די מדבר און די לווים האבן געשלעפט די משכן מיט די כלים, דאס איז געווען נישט נאר א גשמיות'דיגע ענין, נאר אין דעם איז געווען א רוחניות'דיגע ענין. דאס איז געווען צו הרג'נען די חיצונים וואס זייער יניקה איז אין די מדבר, די נחש סורר ועקרב, דורך דעם וואס די אידן זענען געגאנגען אין די מדבר מיט די משכן און די כלים האט עס געהארגעט אלע חיצונים, און אז מען האט געהארגעט די חיצונים האט מען דורך דעם געקענט ממשיך זיין אלוקות אין די מדבר. בפשטות. אידן זענען געווען אין די מדבר, וואס האט דאן אן הקבה געטון? די אנהאנג וואס איז געגאנגען פאר די אידן האט אויסגעהארגעט אלע נחשים, אלע שרפים, אלע עקרבים, דאס איז אלעס אזוי ווי די חיצוני. נאך מער, בעצם איז דאך עס געווען א מדבר, און אין מדבר איז דא צוויי פרטים, איין פרט, דאס איז א מדבר שלא ישב שם אדם, א מענטש איז דארט נישט געזעצן, עס איז א אומבאוואוינטע פלאץ, דורך דעם וואס די אידן, זעקס הונדערט טויזנט מענער, מיט פרויען און קינדער, זענען געווען אין די מדבר, איז עס געווארן א פלאץ וואס איז יא ישב אדם שם. אזוי אויך, וואס איז א מדבר? לכט אייך אחרי במדבר בארץ לא זרעו. זאגט דער מדרש, אז דורך די בעירוש'ער מרים האט עס באוואסערט דעם מדבר, און ס'האט געוואקסן פיינע ביימער מיט פרוכט און אלע גוטע זאכן. איז דער מדבר געווארן אויס לא זרעו. און דאס איז געווען דער ענין, וואס די אידן האבן זיך געדרייט אין דעם מדבר. איז צו קענען טוישן אין מדבר, אז די מדבר זאל ווערן אויס נחשים שרפים ועקרבים, ס'זאל נישט זיין א מקום אשר לא ישב שם אדם, אדער ווי ס'איז ברחנית ווי ס'שטייט אין חסידות, אדם גייט עס אויפן אייבערשטן אדם העליון, אשר לא ישב שם אדם, דארט איז נישט דא א פלאץ פאר די אייבערשטער צו רוען, ס'ארץ לא זרועה, און דורכדעם ווי די אידן זענען געגאנגען אין מדבר איז האט זיך עס געטוישט. וואס אגב, איך האב שוין גערעדט אין פרשת במדבר, אז ציילן מאכט א זאך א דבר חשוב, דערפאר האט מען געציילט ספעציעל די לווים וואס זענען אריין אין די ארבעט מבין שלושים שנה, האט מען זיי געציילט כדי זאל זיין א דבר חשוב, און א דבר חשוב ווערט נישט בטל אז זיי זאלן גיין אין די מדבר, און די מדבר זאל זיי נישט אראפשלעפן, נאר אדרבה זיי זאלן קענען מעלה זיין די מדבר, האט מען זיי געציילט אז זיי זאלן קענען גיין אין די מדבר און איבערדרייען דעם מדבר צו א פלאץ פארן אייבערשטן. דער רמב ם זאגט אז די עבודה פון די לוויים, טאקע די פיזישע עבודה איז טאקע געווען נאר פאר די לוויים, אבער דער ענין ברוחניות איז נישט נאר פאר שבט לוי, נאר יעדער איינער וואס איז נדבו רוחו, יעדער איד קען זיין אזוי ווי שבט לוי, ער קען זיך אוועקזעצן אוועק לייגען אין א זייט און האבן א שייכות צו תורה אזוי ווי שבט לוי. בהשגחה פרטית יעדער איינער געפינט זיך ווי ער געפינט זיך האט מען די הוראה די נצחיות'דיגע הוראה אין יעדע דור פון דעם וואס די לווים זענען געגאנגען אין די מדבר מיט די כלי המשכן ס'דא אמאל מ'קוקט זיך ארום מ'קוקט רעכטס מ'קוקט לינקס און מען זעט אז מען געפינט זיך אין א מדבר, ס'איז א מקום אשר לא ישב שם אדם, דער אייבערשטער געפינט זיך נישט דארטן, און אפילו אויב ס'איז דא מענטשן וואס טוען מער און נאך מער, מען איז אינוואלווד אין עבודת השם, פון דעסט וועגן עיין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אפילו מען מיינט נישט יחטא פשטות מיט א חטא א עבירה אבער יחטא מלשון חסרון, יעדער איינער האט א חסרון, עס איז דא א פלאץ אשר לא ישב שם אדם וואס דער אייבערשטער געפינט זיך נישט דארטן בהתיישבות, אין אופן פון קביעות, ער וואוינט נישט דארטן. קען א מענטש טראכטן, אקעי, לאמיך אנטלויפן פון דא, איך זאל נישט דא זיין, איך באלאנג נישט דא, איך דארף גיין צו א פלאץ וואס איז יא ישב שם אדם. קומט די הוראה. פון די לוויים. די אייבישטער האט דיך געלייגט דא אויף די פלאץ ווייל די דארפסט און די קענסט איבערמאכן די פלאץ אז ס'זאל זיין א פלאץ וואס יא ישב אדם שם, אז ס'זאל קענען ווערן א פלאץ ווי די אייבישטער וועט זיך געפונען דארטן, די לשון דירה בתחתונים די אייבישטער זאל קענען וואוינען דארטן, זאל זיך געפונען דארטן. און דאס איז ווען מען רעדט וועגן די גאנצע וועלט. און אזוי אויך ווען א מענטש קוקט זיך אריין ביי זיך אין פריוואטע לעבן קען מען אויך דעמאלט מאכן דעם חשבון, מיין גאנצע לעבן איז ממש ווי א מדבר, נחש סורר ועקרב, אשר לא ישב שם אדם, און מען קען ווערן מורא'דיג בייאש, מען קען אריינפאלן אין א געוואלדיגע עצבות, אוי וויי! וואס וועט זיין? בפרט ווען מען טראכט זיך אז איך בין שוין אדורכגעגאנגען א חלק פון מיין לעבן אויף אזא מין מהלך, וואס וועל איך יעצט טון? האט מען ווייטער די הוראה פון די שבט לוי. ביז די דרייסיג האט די שבט לוי נאכנישט אנגעהויבן מיט די ארבעט פון איבערמאכן די וועלט. דרייסיג יאר איז מען געזעצן טאקע אין מדבר, אבער פון די דרייסיג האט מען אנגעהויבן איבערמאכן די וועלט. אזוי אויך קען יעדע איד, אפילו פון די דרייסיג, אפילו פון שפעטער אין לעבן, זיך געבן א כאפ און אריינברענגען דעם אייבערשטן, איבערדרייען דעם מדבר וואס איז דא ביי זיך, און אריינברענגען דארטן דעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער זאל זיך קענען פירן, פילן רואיג, פילן באקוועם ביי אונז, ס'זאל זיין א דירה בתחתונים, סיי אין די וועלט ארום אונז, און סיי ביי אונז אליינס אויך. און די אייבערשטער זאל העלפן טאקע אז דורך די עבודה וואס מען טוט, מאכן א דירה פארן אייבערשטן, די אייבערשטער זאל זיך פילן באקוועם ביי זיך, בחלקי בעולם, מיין חלק אין די וועלט וואס האט א שייכות מיט מיר, ווי די אייבערשטער פירט מיך, און השם און צדיק געב וקרני, זאל מען טאקע זוכה זיין בקרוב ממש, אז עס זאל זיין די דירה בתחתונים אין די גאנצע וועלט, די אייבערשטער זאל זיך דא געפינען, פון זייער א באקוועמע אופן, וואס דאס וועט זיין ווען משיח וועט קומען תיכף ומיד ממש.